Yo, Modimo re thuse. Re thuse morena. Ke ne ke tshwere masego mo torong. Ke a mmona nyelela mo matsogong a ka. Ke a rapela, ke a mo sendela message a re tsala ka nthapelle. Ka ke le mosadi o rapelang, ke ile ke a rapela. Masego was a kind person she was matured and she was generous bogenerous ba gage o ne a tla le ntlotlela wa itse mmamotsi re agetse di-family tse kana tse kana tse kana matlo ke mang motho o ka dirang jalo motho o molomo o itšhebile gore ene a i-develope a nne le maphatshiphatshi a lefatshe situation e e diragatseng mo ntlong e a e seke ya re kgaoganya le lerato la modimo masego end up a ikry-ela bursary and then a tsena sekolo mo go rona e ne e le boitumelo and then e le re, re looking forward gore ngwana rona o tla o tla kgona gore a ikemele mo botshelong so o mo yanong a fetsang teng o re tswile mo matsogong re botlhoko re le batho ba re moedi ga o bona ke didimala yana moruti ke botlhoko so yana ntse o ntshebela yana o nkopisa tlhogo le go heta wa bona gore ntse ke bua ka maitseo ya moruti Ke kopa gore o ntlogele ke bue. Ke swabile thata gore mo family-ing ya ka e be go na le leaders of the Church of Jesus Christ ba e leng gore ga ba boife Modimo. I'm challenging ba pholoswa ba kwa Ramoile, ba kwa Rakobue le masika a ka otlhe. pholoso ga se mmantlwane
bana ba ke bana ba rona ka bobedi ba bone ne re kopantse bana ba kopantswe yalo ke lerato jaanong bagolo um gone go nnile le dithulanyana tse di rileng fela jaaka lelapa lengwe le lengwe la tle le nne le dithulano mme ne re sa solofela gore go ka tla mo go goreng go bo go diragetse se se diragetseng jaanong wa itse bagolo baka ke rile ka re ga ke tlo go senya nako nako se tsile re re kgothetse rona re le baora mosweu ke solofela fela yalo le boora moile ba kgothetse mo moyeng ka batlhanka ba modimo batlodiwa ba modimo ba ba ntse ba re gomotsa mo gare ga beke ke sampe ke gopola mongwe a na ama ke a monopola go le gonnye fela a re se re se senoletsweng ke modimo ke sa rona haleluya se re sa se senolelwang ke modimo ke sa modimo haleluya so yaanong Le nna ke eme fela yalo ke re se re se senoletsweng ke Modimo ke sa rona. Se re sa se senolelwang ke Modimo ke sa Modimo. Ka boripana bagolo ke re um ke boele morago, ke boele morago. Re utlwile botlhoko tota bagolo. Ga gona sepe se se ntsi se re ka se buang, ga gona sepe go diragetse. Re ka se busetse sepe ko morago. Bana ke ba rona ka bobedi. Ee, ga Rre Mosweu a bua gore go ntse go na le matsapa mo baneng. Ba kile ba um two weeks or three weeks back um le ka utlwile le latla go mpolelela ka matsapa mme ke ya- ya ka malome ke a mmolelela ke nnang le ene mo faseng mo raya ke re setogolo go dirwa jaana le jaana jaana le jaana sa bofelo ke ya ke mo raya ke re um setogolo mosing mo raya ke re ha o le o setse o le mo eh, le eh, o nyetse yana go na le selo seo se se one se Pelo pholwana ya golegwa. Eh, dingwe le dingwe wa di laola. Ke mmolelela as a head ya a family. Ke mo raya ke re, mona dira jaana le jaana. Jaanong bagaetsho utlwa gore ke re, eh, mowa o bosula o taboga mo lehatsheng. Go tla re le ngwana fetsa go le mmolelela o re o mo lebisa tsela, satana ita a phaile, a re se mogolo a go bolelang ke dilo di sele. jaanong bagaetsho go um ke re um go diragetse re ka se tlhole be re busetsa difetse anong mare re batla go aga ba bangwe ba ba tlatlang ko morago Eish, batsadi re le mms re lemetse
selimele ko mms ga ke sure gore re ka tlhola re bona o tshwana le Masego ko Ememese. Masego e ne e le motho o pelo ya gagwe e jegang. Masego was very respectful. Masego was so obedient. Masego was so dedicated.
Selo se se re losang kwa gae ga se kalo. Ke ntlha e. Ntlha e e tlhodilweng ke Modimo ha e sa diragadwi sentle e tlhola dikgotlhang. Rona ga re tla re le dingaka re re ra tlhatlhoba gore what is the problem at home, re simolola re tlhatlhoba tlhogo, mangole, kante bothata ga bo ko bofa gore gare gano meyara o gagametse go rediwa wena batho botlhe ba batla go mme kwa gae ga oo jaanong ha re sa alafe selo se bagaetso ha re sa alafe selo se se se mo go rona re rute rre maikarabelo a gago mme re rute mme gore rre o tsewa jang, go buiwa le ene jang, ga re sa ye go dira se, re tlile go rapela. Re tlile go rapela re be re kgoboga mangole. And ntho e re batlang go iwa e ke South Africa. It's a democratic country. Tla ke bue in terms of being a revolutionary. There must not be a bourgeoisism operation in marriages. You cannot control the means of production as a husband.

then at the end of the day you mislead the system and motho a se monate bo re don't forget where ko ke go tsayang teng that i took you from a poor family lla mo familyng o sa lele gore thube lelapa la gago masego lile late i speak as a brother with love o lile late ke bua ke re ngwana wa gago le mo moreneng something is wrong botshelo
tlhakantšhuke ya menate le bosula Masaikate ga nga itsiwe hela ke Mmopi. Ke ha go diragetse bagaetsho gompieno, go diragetse se se senkeng se diragala. Mme o ka re e setse e le selo modiro jaanong mo Mahikeng. Batho ba a bolawa. Borre ba bolaya bomme, bomme ba bolaya borre. Mme nne ke re bagaetsho a re tlogele mme a tsamaye. Bana ba tla sala ba ikgomotsa ka gore motswana wa tla re mmangwana wa amua le a sule. Bana ba tla sala ba ikgomotsa ka gore le rona re kile ra bona motsadi wa rona ka matlho a rona. Ba bangwe ya tle re ba sena go ba baya jaana bana e be ba tsamaya ba boela gae. Nyena lo lesego go bo lo kile lwa mmona. Ba le bantsi ga ba a ba bona. Mme ne ke re, Mmaarona, bagaetsho, a re mo tlogeleng a tsamaye a ikhutse, ga a tlhokagala o boetse gae, ko rotlhe re tsileng go boela ko teng.

mo ke emeng mo ke mo kutlwabotlhokong re swabileng kwa go feta molomo ka gore re mosweu ke motho re mo itseng thata he was a protector in the protection services ke ena a itseng gore tsamaiso ya rona ya puso ke e ntseng jang yaanong re a itse gore gender based violence ke kgodumo e e leng gore e aparetse setšhaba mo matsatsing a gompieno mme re rata gore re kope bomme le borre malapa ga ba gokagane a re lekeng gore re tse re re- botshelo ba rona ba ba kgatelelo ba re leng mo go bone re nne le ka mokgoreng gore re ka kgona go bua re na le di-social workers re na le baruti mme go botlhoko gore gompieno gape ke moruti yo e leng gore re bua ka ene gore kgodumo e wetse mo kerekeng tiragalo ya mofuta o ga ya tshwanela go diragala ga re tshela mo loagong ga re tshela re kgalemelana ga re tshela re agana mara ke tsaya gore se se re ruta gore ngwana wa mosimane go tlhaga ko tshimologong ya gagwe ko thutong ya gagwe O tlhoka rre wa gagwe. O tlhoka borre ba eme ka maoto. Monna o itsege jaaka mosireletsi mo setšhabeng. Re tshwanetse go sireletsa malapa a rona, re tshwanetse go sireletsa bomme, re tshwanetse e nne rona dipilara tseo malapa le loago ka kakaretso la agiwang mo go yone. It's so sad go botlhoko mare ke batla go bua mantswe fela ke re to the bereaved families re eme le bona mo botlhokong bo bo kana kana bo rra Moile le bo rra Mosweu mme ke sentse ke le ka go tlhalosa gore ga go na le mathata mo malapeng a rona um a re bule a re bueng bothata ba rona ke gore re a didimala go bo go paka mo dipelong tsa rona mme ke ne ke re a ba tshedisege bomme a re emeng ka maoto re se tshege mosadi o mongwe re eme ka maoto re lwantshe tshotlakako e re tsenele mekgatlho e e farologaneng mo dikerekeng le mo dikarolong tsa rona tse di leng teng mekgatlho ya e seng ya puso e teng buang le rona re kopane re na le di-support group tse e leng gore di ka le thusa borre re tshwanetse gore re bue re kopane le ba bangwe re simegane gore malapa a rona a kgone go ema ga motho wa rre a sa godisiwa sentle a sa simegiwa re ka se kgone go etelela malapa a rona pele re tla feleletsa re le dilalome re le the monsters instead of protecting our families so ke kgalemela ka mafoko a bogale gore let us go back to trace where we got it wrong mme rona jaaka batho ba bontate kgotsa re ka re bomme a e re ga go na le mathata mo malapeng a rona a re bueng go na le batho ba le bantsi thata e kana baruti e ka nna bakereki mmogo e ka nna batho ba baagisane ba re ka rolelang mo go bona bothata ke gore ga re imetswe ga re bue mme ke re ke ikuele mo setšhabeng sa rona um sa rantsho maaforika batho basweu ba tla re tshega ga re ntse go diragala ditiragalo tsa go tshwana letse mme ke ne ke re a bo ramosweu le borra moile ba tshedisege mme ba tshedisegile ruri se se diragetseng sone bagaetsho ga re a se itumelela re swabileng kwa go fetang molomo mme re re gender based violence bagaetsho a re emiseng a re emeng borre bomme a re khutsiseng borre a re emiseng jaaka go kgatlhile modimo mmopi wa botshelo jotlhe go etseela mowa wa moratiwa wa rona masego valencia mosweu moile ke gone re reng a mmele wa gagwe o boele mo mmung mmele wa gagwe o boele mo loroleng e le yone go supa nako ya tetelo kgolo go fitlha letsatsi leo
moswi masego valencia mosweu moile o bonwe ka di-27 october 1987 e ko dithakong east village a tsalwa ke mmathapelo agnes moile le refenuel moile ke ngwana wa bobedi mo baneng ba le babedi o simolotse sekolo kwa seleri primary school a tsweletsa kwa tiego tawana a feleletsa maramatlou kwa zm seatlholo a tsweletsa dithuto tsa gage ko northwest university tsa borutabana bed a saletswe ke module o le one gore a apare kobo ya gagwe ya thuto ya borutabana O dirile kwa sekolong sa MMS jaaka assistant teacher. O tsene mo nyalong e boitshepo le Rre Mosweu le Rre Moses Mosweu ka ngwaga wa 2008 ka di 5 January. O tshegofaditswe ka bana ba le babedi ba basimane e leng Tlotso le Kgosi. O tlogela Mogolowe a le mongwe, molekane le bana ba le babedi ba basimane, o eteletswe pele ke batsadi ka bobedi. O tlogela lefatshe le ka loso la tshoganyetso ka di 12 June 2026. Robala ka kagiso morolong o motabo. A Modimo a seke a le kgaoganya le lerato la Modimo, mme re le puso re tla dula ntse re le gone. re tla nne re sireletsa re bone bana ba sampane ba le bannyane ba tlo go tlhoka gore ba nne gangwe le gape ba etele di-social worker ke tlo mo gopola gape ke ka lerato la nne ke bona a lefile bana ba gagwe na na le tlhokomelo e kgolo mo baneng ba gagwe especially mo ngwaneng o motona o nang le le probleme a ile ena a mo tlhokometse kore ke ipotsa potso ya gore ngwana o tlo kgona yang masego a seyo bomma Emang ka dinao, buang le bana ba rona, ratang bana ba rona, le wena ka bo wena ithate. Se itshokele gore go nne bothata pele e be e le gone o reng o ema ka dinao. It's never too late to quit. Ema ka maoto, na se go ke go mo gopola because every time every time ne re kgona go founelana re botsana o robetse yang ke ke mo tlhalosetsa eng ne le motho o ne re communicate thata le ene o ne a ntse e le like ya ka tsala ya gagwe. Tharabololo e ka nnang teng ke gore di-campaign di se ka focus-a fela ko ko community-ing ko metsemagaeng re fitlhelele ko di-office-ing ko dikerekeng le ko dikolong ka gore gantsi re dira di-campaign ko metseng re tlogela batho ba e leng gore bontsi ba bone ke bone di-perpetrator ebile ke di-survivor tsa gender based violence mo teng ga di-office mo dikerekeng le ko dikolong Yaanong kgang ya rona ke gore a re kopaneng re le mekgatlho e farologaneng mafapha a puso e re ga re dire di-campaign go se ka nna gore ba bangwe ba e mefale ba bangwe ba e mefale re kopane re dire letsholo le le one le le tla tlhaselang north west ye yotlhe le south africa borre a re boele ko morago re tseye maitlhomo a rona a modimo a re tlholetseng gore re ne one go neelana ka pono go neelana ka tsela sa bobedi go nna the providers go tlamela provision is not only limited mo tšheleteng le mo dithutong re tshwanetse go provider ka spiritual covering mo malapeng a rona you need to bless your family you need to bless your kids you need to pray for them borre kgang ya gore monna nko ušwela teng ga e sa tlhole e bereka ga o bona seemo se o phelang mo go sone e le seemo se se sa jeseng diwelang ema ka dinao go na le mekgatlho e e farologaneng e seng ya puso go na le di-departmente tsa social development rola ditlhako o ye go kopa thuso ke feleletse go bua le ene ka bo two one pass one ee ka bo past twelve to one ke ha ke heletsa go bua le bo le masego ke ha phone ya gagwe sa tlhole e tsena ha ke re ke a mo phone ke ke a mo whatsappela di whatsapp di sa tlhole di tsena so ko bofelelong la tere ke a ke utlwa go tega te masego she's no more go siame go sa siame go siame gore o le monna o rothise keledi ga o fila gore o tlhoka go lela lela ga o fila gore o tlhoka go bua bua gore go siame a re se ka ra lebelela gore batho ba tla go lebelela yang re bue re bue se se re tshwenyang gore go se ka ga feletsa go nnile se se nnang yaka teacher masego so ke go mo gopola thata ka bonolo ba gage ka boineelo a ne e le motho a ne a rata le modimo e ne re ka sunday ya o mo founela o bua sengwe le ena ba gore re ko kerekeng le kereke ne re tsena kereke rotlhe so ke go mo gopola ka dilo tse dintsi

Ra mo anyisa, a sokodisa go latlha tami, ra heletsa re mo kgonne gore a e latlhe. Mme botshelo joo jwa gagwe jo bo neng bo simolotse jwa tla ko bokhutlhong, re mmeile fa. Morena a re tshegofatse.